show ya love ka tshipembe ḽo kovhela mutshilisi ndi khou vha ṱanganedza kha tshiṅwe tshipiḓi tsha mbekanyamushumo ya roḓigeta ano khou vha ṱanganedza ndi mspidi tshi ri nṋe na vhone kha ri vhe ro ṱobva zwino swika tshi tsoro awara ya vhuṱahe vhunzhi ha vhaswa vha nga tou dzula fhasi navho vha vhusa nga pulane dzavho siani ḽa masheleni vhunzhi havho vha nga si tende vha ya hanedza vha ri ana zwo nga zwo dzula zwavhuḓi nga maanḓa mara ngoho roṱhe ri a i ḓivha uri vhunzhi ha vhaswa ri khou baleliwa a ri na nḓivho fhedzi a zwo ngo khakhea u takuwa wa amba uri ai nṋe thi khou pfesesa siani ḽa masheleni uri zwithu zwanga zwo dzulisa hani nṋe ndi khou balelwa u ḓilanga nga nṱhani uri ndi khou tama u ḓitakadza nda dovha hafhu nda tama u vhulunga tshelede zwino namusi ndi tshi liswa pulapula fm ro ḓigeḓa na pesi singo pesi singo ndi civil engineer fhedzi u na dzangalelo nga maanḓa siani ḽa zwa masheleni vhunzhi ashu ri muḓivhela fhaḽa kha zwileludzi zwa vhudavhidzani musi a tshi khou eletshedza vhathu vho yo ngo fhambana nga maanḓesa vhaswa nga mafhungo o vhulunga masheleni no vhona uri vha nga vha na vhushaka ha vhuḓi hani na masheleni phesi ndi khou ni ṱanganedza kha mbekanyamushumo ro ḓigeḓa ni madekwana na muhashi na vhathetshelesi 086 kana vha tea ya shumisa facebook vha ṱoḓa phalaphala fm ri na no misi oṱhe kana vha shumisa twitter vha ṱoḓa phalaphala fm ri na no misi oṱhe ri live kha vhala vhane vha tea vha khou tou thetshelesa ala vha tshi ṱoḓa uri vhonai vha tea vha ri lavhelesa phalana kha youtube vha ṱoḓa phalaphala fm ri na no misi oṱhe mbuso dzavho ndi dza ndeme mutshilisi wa phalaphala fm vhone vha songo tenda uri ro vha dzudzanyela mbekanyamushumo ya vhuḓingo rali i swike magumoni vhone vha songo vha tshipiḓa tshayo vha tshi tou zwi ḓivha zwavhuḓi vhuḓi uri vhone vha na thaidzo ya masheleni zwino hetshi ndi tshone tshikhala tsho ri vhone vha kone u thusalea ri tshi lavhelesa masia oyo ngo fhambana ri tshi lavhelesa masheleni fhedzi zwo leluwa nga maanḓa uri nṋe ndi kone u amba na muthu musi ndo thoma nda muḓivha ḓo ni ri ṱalutshedza nga ini uri ni bva ngafhi na gudela mini tshikoloni u swika na musi nṋe ndi mephetsisingo ndi bva mukumbani mara ndo alutshela shandima eh, and then ndo aluwa nga maanḓa kerekeni ya muligo hafhaḽa ndi tshi khou dzhena kereke ya muligo hanefhaḽa venḓa nda ṱuwa nda ya tshikoloni nda ya dzhena yunivesithi ya val eh, nda gudela hone civil engineering eh, nda fhedzisa vetse kha ndi tshi khou ita masters in civil engineering and then zwino ndi ita zwa u ṱuṱuwedza vhathu nga dzi tshelede kushumisele kwa dzi tshelede kufarele kwa dzi tshelede na u shumisa muholo wa u thoma side business dzangalelo ḽa u ṱuṱuwedza vhathu kha masheleni ḽo thoma eh, ngazwavhuḓi zwa thoma kerekeni ngori nṋe nda aluwa mianga vha single parent wa mubebi a dzula a yeṱhe so vha tshi ṱuwa na nṋe nga maanḓa badi kerekeni nda thoma u pfha hone nga masheleni nda ri ndi tshi thoma u shuma nṋe athi havhaḽa vhathu vhe vha thoma u shuma vha ita mimistake minzhi minzhi vho no ita mimistake vha kona u shanduka

so ndi tshi kola 6000 nda ḓivhudza uri ndi khou ḓo saver 3000 nda i saver for ṅwaha woṱhe ṅwaha u tshi fhelela nda ndi na something like 36000 so ra thoma so ra continua miṅwaha nga miṅwaha miraru fhedzi na ndi tshi khou renga gulu yanga yo thoma ndi tshi khou i renga cash through savings eh, so zwa continua zwa continua swikela ndi tshi 2015 ndi tshi ri ndi khongo renga nnḓu yanga yo thoma nda nda renga nnḓu yanga yo thoma mara ndo dzula ngadini nda ḓivhudza uri no kha ndi thome save uri ndi badele off nda sa zwi funi zwa zwikolodo so nda thoma u save 15000 from 2015 u swika 2018 2018 nda na iṅwe tshelede yo swika vho 520000

tazonachihola khamusi o vha na miṅwaha minzhi zwino ndi nga zwo vha na nḓivho ndi khou ḓo vhona na miṅwaha mingana miṅwaha ya 23mara ndi vhona ungari mafhungo mahulwane ndi uri u gude u tshi kha ḓi vha muṱuku the more u tshi kha ḓi vha muṱuku u tshi khou guda u tshi aluwa zwi amba zwo no vha kha iwe u tshi vho kona u tshimbila ngazwo zwa vha simple uri u zwi ita u ya phanḓa so zwine wa nga amba ndi mafhungo aneo zwa uri ndi nnyi ane a vha responsible u gudisa muthu fara masheleni kha nṋe ndo vha ndi nga ri na ndi like uri ndo zwi wana kerekeni ende u nga si sumbe uri ndi gai une muthu a khou tea u guda hone nga masheleni uri ndi hayani na ndi tshikoloni na mara nṋe ndi sokou vhona u nga ri ndi muṅwe na muṅwe ane a vha hone mubebi u khou tea u gudisa ṅwana nga masheleni kerekeni ri khou tea u pfa nga masheleni na tshikoloni u khou tea u vha na vhathu vhane vha ri gudisa nga masheleni uri ni tshi aluwa ni vhe ni na nḓivho ine na nga kona u shumisa ya ni vhea ine na advantage a zwi na ndavha uri muthu u na vhugai ndi khou vhona ungari u vhulunga tshelede muthu wa sokou vhulunga nene ṱhukuni avha nayo zwone ya ndi zwone ende ino mbekanyamushumo isa ritshi kama gumuni mushumo sa palapala fm nṋe na vhone ri ḓo takuwa hafha ri tshi vho vhulunga masheleni ane ra vha nao a ri nga ḓo ita hatshi ri vhaswa ri khou tshimbila nga soft life na tshifhinga mbo ḓi tea fumi na itendoba kha vhare mara kha ri tshimbile ri renga fha musi ri tshi vhuya na musi ri a guda
ḓipfeni ni na mutakalo ḓuvha na ḓuvha musi no nwa u gambu wami herbal remedy u gambu wami i thusa nga malwadze a fanaho na diabetes mutsiko wa malofha arthritis zwilonda ulcer tswio wards piles na thaidzo dza vhafumakadzi u engedza dzangalelo ḽa vhudzekani u takusa cd4 khawu u sa fara khothe thaidzo dza lukanda i wanala mavhengeloni yoṱhe a boxer super stores U wana zwinzhi nga vhuḓalo founelani 082 573 5443. Gambu wami sa sinda sonke.
kha vha ite mbadelo dzavho vho tsireledzea nahone vho ḓigeḓa musi vha tshi renga tv ḽaisentsi zwino nga sisteme yashu ntswa yo tsireledzeaho ine ya vha na one time pin otp na u kona u ita tsheo ya u ṱanganedza otp yavho nga sms kana email vha kona u ita mbadelo yavho vho tsireledzea na zwenezwo u engedzwa ha tshumelo ya capture hu ḓo vha tsireledza kha u rumelwa milaedza vha sa i ṱoḓi na u tswiwa zwidodombedzwa zwavho nga tv licenses vha nga ḓiphiṋa nga u ṱalela mbekanyamushumo dzavho dzine vha dzi funesa kana filimu dzine dza vha dza ndeme khavho kha vha wane yavho ṋamusi kha vha dalele www tv lic co za
ṅwedzi wa fulwi ndi ṅwedzi wo livhiswaho kha u pembelela vhaswa hu tshi humbulwa vhaswa vha 1976 vhe vha lwa na muvhuso wa tshiṱalula vha vhea vhutshilo havho kha khombo vha lwa vha tshi lwela mbofholowo na pfanelo dza pfunzo ya u lingana kha houno ṅwedzi wa vhaswa kha ri ṱuṱuwedzane u ḓisikela mishumo ri eletshedzane u ṱutshela zwidzidzivhadzi ri pembelela ṅwedzi wa vhaswa phalaphala fm phalaphala fm fm ri nanu misi yoṱhe ro ḓigeḓa ro ḓigeḓa na miss p kha phalaphala fm fumimbili wa minete fumimbili wa minete dubva kha awara ya vhumalo ndi phalaphala fm ya kaporasi ya khasho yela afurika tshipembe mathe namusi kha mbekanyamushumo ya roḓigeḓa roḓigeḓa na phesisingo u khou ri eletshedza namusi uri naa zwi konisa hani uri nani a ḓiwana a tshi khou vhulunga ngori ya nyeka zwileludzi zwa vhudavhidzani u vha khou ri sumbedza zwinzhi nga maanḓa hachira nne nda vhulunga masheleni mangafha mangafha ndi rai a zwi nga si konadzeo ri hoyu ṅwedzi wa vhaswa na riṋe sa vhaswa zwi ri balele arali no zwi kona riṋe zwi ḓo ri balela kana vha songo angwa 086 302 tshi ḓo swika tshifhinga tshine na vhone vha ḓo mu vhusa mbuso iṅwe na iṅwe ine vha vha nayo fhaḽa kha twitter ri hone na fhaḽa kha facebook ri hone vha songo angwa mutshilisi wa www phalapalafm co za phesi kha ri ḓo lavhelesa inwi muṋe nga nḓivho yaṋu no no shuma na vhathu vhanzhi vho yo ngo fhambana nga maanḓesa na vhaswa ni khou vhona riṋe sa vhaswa ri tshi khou kona na u vhulunga masheleni ni khou vhona ri na vhushaka ah. havhuḓi um vhaswa vha khou baleliwa u vhulunga masheleni um nga maanḓa maanḓa ngori vhathu vhanzhi vha ṱoḓa zwithu zwo ṱavhanya and then arali ni tshi khou ṱoḓa u vhulunga masheleni ni tea u vha ni na mbilu yo lindela ngori ni ḓi thoma ni khou seiva nga zwiṱuku a u thomi u tshi seiva 15000 u ḓi thoma khou seiva 3000 mara tshifhinga tshi khou ḓiya ya vha i khou aluwa tshelede u tshi khou seiva mo mara ndi khou vhona ungari vhathu vhanzhi vha khou balelwa ngori vha ṱoḓa zwithu zwo ṱavhanya and then hezwiḽa zwine wa ri pangani one thousand i ḓo i ḓo vhuya i five thousand pyramid scheme nga murahu ha tshifhinganyana heiḽa pyramid scheme yawa then na sala ni sina tshelede vhathu vhanzhi vha fhedza vha khou dzhena na kha zwikolodo mm. zwine na wana muthu muswa muṱukuṱuku o no vha na vhomatshonise vhanzhi vhanzhi ni na mm. matshonise muthihi ane ni humbela kha i tshelede na ya na badela muṅwe matshonisa ni tshi fhedza u badela u matshonisa ni khou tea u humbela tshelede iṅwe yo tshila ngayo na sala no no vha kha nyimele ine ni vha ni khou dependa nga kha vhomatshonisa ende vhomatshonisa vha vha khou ṱoḓa dzi return nnzhi nnzhi uri ni tea u vhuisa na interest ya 40 percent zwine zwa khou amba uri ara ni tshi hola 10000 howo ṅwedzi next month a ni tsha hola 10000 ni khou holela 10000 minus 40 percent ya tshelede ine na no koloda yone mm. so eh, na mafhungo anea a zwidzidzivhadzi vhathu vha ḓipanga badi kha zwidzidzivhadzi vha fhedza vha si tsha kona u seiva ngori ni kha mm. zwidzidzivhadzi no no dzhena nga ngomu ngomu ni fhedza ni tshi vho rengisa na dzi tv na dzi furniture dzaṋu dze na renga so ni nga si mm. kona u seiva ni kha zwidzidzivhadzi na zwithu zwa dzi relationship ndi vhona unga relationship nthihi ya ḓura mara arali ni na dzi relationship nzhinzhi ni ḓo baleliwa u seiva tshelede eh, ni ngo mu fori fhedzi uri mini vhewe u khou vhudza vheiwe u khou vhudza vheiwe zwi zwithu uri vheiwe ni kone u vha na vhumatshelo ha vhuḓi ri tshi lavhelesa siani ḽa masheleni uri ni kone u vha na vhushaka havhuḓi na masheleni fhedzi no sumbedzisa uri hai sa vhaswa a ri khou vha na vhushaka havhuḓi na masheleni nahone a ri khou kona u vhulunga masheleni fhedzi vhaṅwe vhaswa vha ri hai ri khou ni pfa uri ni khou amba mafhungo a zwidzivhadzi ni khou amba mafhungo a zwa u jola nṋe na u jola thi joli nṋe na zwidzivhadzi thiho khazwo mara hu na zwine ndi tou pfha uri ndi a fanela u zwi tou fana na u thusa hayani zwa zwino vhathu vha zwi vhidza uri ndi black tax ha vha na zwithu zwine muthu u khou hola tshelede ende tshelede yawe i khou fhelela kha zwithu zwine ene u funa u vha khou zwi ita uri a tshile zwithu zwo fana na u renga muḓagasi zwiḽiwa ri nga tendelana musi uri zwithu zwi khou ḓura avho vhaswa ni khou ri mini khavho ngauri vha ri mm. ri khou ṱoḓa u vhulunga masheleni mara khaedu dzo ḓalesa ende a si khaedu dzine ri khou pfha nga ri nga kona u sokou vuwa matshelo ra dzi shandukisa mara ri khou ṱoḓa u vhulunga masheleni ri khou ṱoḓa u vha na vhushaka vhuḓi na masheleni ya ndi zwone hu na dzikhaedu dzine dza pfala dzo no nga black tax naho nṋe ndi sa funi u tou i vhidza uri ndi tax ngori ni vha ni khou thusa vhabebi vhe vha ni alusa so mara nga nḓila yeneyo ndi mafhungo uri u khou tea uri u zwi manage eh zwezwiḽa uri ni ni vhe muthu ane ni a kona u vulea hayani na vha vhudza uri nṋe a thi khou tou hola tshelede nnzhi ndi khou hola ten thousand iṅwe i khou ya gai iṅwe i khou ya gai ine nda nga kona yone ndi 2000 and then arali nda vha fhe 2000 ndi khou humbela uri vha i fare nga nḓila ine ya ḓo swika ṅwedzi u tshi fhela uri ndi vha fhe ṅwedzi u ḓaho uri ndi kone u save at least 1000 randa fhedzi mara na zwiṅwe zwine wa nga ita zwone ndi zwezwi zwa u thoma dzi side business uri nṋe sa nṋe ane nda vha fano ndi ita zwa dzi property so arali ndi tshi khou ri hu na vhathu hayani vhane vha khou baleliwa ndi nga ri rumu tharu kha property dzanga tshelede ine ya ḓo dzhena yone ndi ḓo isa hayani arali ndi tshi khou renthisa room nthihi nga 3500 that's like 10500 ine nda nga kona u isa hayani ya thusa hayani ya
mara vhunzhi ha vhaswa vhane ra khou amba navho zwa zwino ndi vhaswa vhane vhori a vha tu vha na masheleni manzhi hae o swika hafho fhedzi no sumbedza mafhungo a uri mafhungo ndi a u langula kulangulele kwa masheleni nako ndi kwa ndeme nga maanḓesa kha ri ḓo lavhelesa uri ri tshi ri kulangulele kwa masheleni ri khou amba mini nga maanḓesa ngauri nṋe ndi na milaedza ine ndi nda ndi tshi i wana i tshi khou bva kha bannga yo amba uri hai ndi uri vhugaigai percente kha muholo waṋu zwi sa khathali uri ndi vhugai ni dzhia phesenthe ngafha na i shumisa u itani zwino nga inwi ane na vhori ni shuma nga u eletshedza vhathu nga zwa masheleni ni ri phesenthe ngafha hani kha muholo wanga ndi fanela u isa ngafhi phesenthe ngafha hani ndi fanela u isa ngafhi thi ri khou lavhelesa kulangulele thi to funesa zwo amba nga dzi phesenthe uri phesenthe ngafhani i khou tea u ya vhugai ngori vhathu roṱhe ri na mavhaka o fhambananaho eh, dzi responsibility dza muṅwe a dzi fani na dza muṅwe muṅwe 10 percent a nga si kone muṅwe a edzisela nṋe a ri ndi khou ngo seiva 15000 zwi a nga si kone u i seiva ngori hune a bva hone a u fani na hune nṋe nda bva hone zwine ra khou ita zwone vhutshiloni a zwi fani so zwa khwine ndi u ḓisedza iwe muṋe wa tsheka uri ndi tshifhio tshithu tshine nda khou tshi ita tshine nda khou tambisa tshelede khatsho kha muṅwe tshi nga vha tshi founu hu na dzi founu dzine na wana ni khou renga founu yo no ḓura badi ine eh hu si na nidi uri ni vhe nayo heiḽa founu arali na ḓivhudza uri no heyi founu ndi khou ḓo i badela off ndi tshi fhedza i badela off a thi khou ḓo tshentsha nda renga iṅwe ntswa ndi khou ḓo dzhia tshelede ye nda ndi khou badela founu nda isa savings ngori u save u nga ri ndi zwithu zwivhili ndi musi u khou dzhia tshelede ine ya vha kha dzi expenses dza u tshi khou isa kha u vhulunga so u vha u khou fhungudza dzi expenses u tshi khou isa iḽa tshelede u tshi khou isa uri i vhe kha kha saving and the moment muthu a tshi ri ndi khou ngo seiva u vha khou amba uri ndi khou ngo shandukisa vhutshilo hanga so ni a wana vhathu vhanzhi vha tshi ri ndi khou ngo seiva kana ndi khou balelwa ngo seiva na muvhudzisa uri no no ita mini kha vhutshilo haṋu u shandukisa zwithu zwa vhutshilo haṋu na wana uḽa muthu a songo shandukisa tshithu mara u khou ṱoḓa u vhona a tshi vho kona u seiva so ni tshi ri ndi khou ngo seiva ni tea u vha ni khoto ni, ni willing to sacrifice wo tshiṅwe tshithu uri hetshi tshithu ndi ḓo tshi sacrifice uri hei tshelede ye yavha i khou ya hafha i ya hangei khou save kha ri lavhelese inwi ni ri no no fhedza u badela zwikolodo vhunzhi ha zwikolodo zwaṋu sa vhaswa ri zwikolodoni manpisi ei ndi ri ndi dzi loan ngafha ndi dzi goloi ndi dzi minnḓu ndi ndi ri zwikolo na zwiambaro ri nazwo ende nṋe ndi vhona unga ri sa vhaswa ri songo haṱuliwa kha ri tou thusiwa uri ri kone u bva zwikolodoni ino zwi kona hani u bva zwikolodoni zwaṋu Ri sa khou lavhelesa uri khamusi na ni tshi khou hola vhugai ngauri ndi tshi khou tou vhona ungari zwa zwino ndi vho pfhesesa ungari zwi a konadzea na musi arali muthu a tshi khou hola tshelede iṅwe na iṅwe ine a vha a khou i hola okay nṋe kha nṋe ndi ngori ndi dzula ndi na dzi pulane dza uri ndi khou ngo ita mini eh next year ṅwaha u ḓaho so hedziḽa dzi pulane dzi ita uri zwiṅwe na zwiṅwe zwine nda khou ita zwone

e, kuvhonele kwa matshelo tshiṅwe na tshiṅwe tshelede iṅwe na iṅwe vhane vha i wana khayo vha vha khou ṱoḓa i shumisa ṋamusi mara arali na vha na goal tshipikwa tsho uri ndi khou tea u bveledza hetshi tshithu zwi a ni thusa khou seiva uri ndi khou seivela hetshi tshithu its like ndi tshiṅwe tshithu tshine na vha no sedza tshone uri ndi tshi khou vhea tshelede ndi khou i vhetshela hezwi mara ni si na tshipikwa tsho uri ni khou vhetshela mini ni a fhedza ni khou i shumisa nga nḓila i si yone heiḽa tshelede mara ri- mara ri vhaswa fhedzi ndi khou amba uri tshiṅwe tshifhinga tshelede ḓo ḓivha yo swika nda ḓi ri ha i ḓo- hu khou ḓa iṅwe thiṅwe dzo ḓa hu khou ḓa iṅwe ende Yeah. u vhulunga tshelede be zwi ḓi tonga musi muthu a tshi khou ḓi vhudza uri zwa zwino ndi khou ḓo thoma u ḽa nga nḓila yone yo teaho u sokou pfela uri ndi ḓo thoma matshelo ndi ḓo thoma matshelo Ha, ḓo ni rifha tshiṅwe tshiphiri nṋe ndi khou pfha ungari a thi ngo kona u tou pfuka zwavhuḓi ndi khou zwi pfhesesa uri muthu u funa u vha na dzipulane mara ni vha ni khou tou itisa ni tshila ni noṱhe a ni bvi a ni u dzhaiva na vhaṅwe vhana ni muswaḓe ndi zwezwo tou zwi langa ndi vha ndi khou ḓi ita zwiṅwe zwithu mara wa ḓi langa iwe muṋe u nga ri u seiva ndi u langa vhutshilo hau arali wa kona u langa vhutshilo hau u ḓo kona u langa tshelede yau a si tshiṅwe na tshiṅwe tshithu tshine wa tea u tshi ita arali u tshi khou pfha vhathu vha tshi khou ri ndi khou ita itshi iwe muṋe u tea u ima kha zwo uri ndi khou ṱoḓa uri ndi bveledze hetshi so ndi nga si kone u ita hetshi ngori ndi khou ngo uri hetshi tshi vhe hone so u tshi khou ngo saver u nga ri hu tea u vha na na vhutshilo hovhuḽa vho u sacrifice uri ndi mafhungo o tou sacrifice miṅwaha miṱukuṱuku uri miṅwaha i ḓaho ndi kone u afforda hezwi zwithu mm-hmm. ri tshi vhuya ndi tshi ri zwa phalaphala fm ndi khou ṱoḓa uri lavhelese avha vhaswa vhane vha vha uri vha kha zwikolodo uri eh, u thoma u to zwi itisani na ni khou tou shumisa uri ndi ḓo vhea vhugai nda tou zwi itisani ngori ei dzi khou vhuya nga maanḓa fumbili nthihi wa minete ndi bva kha vhora vhumalo kha ri thome ri fhire ngafha
Phalaphala FM yo saina muano wa vhuḓifari u ya nga ṱhoḓea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Fhasi ha muano uyu, ro ḓiimisela u vha hashela mafhungo a vhukuma, maambiwa sa GCA na mbekanyamushumo dzi sa vhaisi vhana. dzi sa ṱuṱuwedzi vengo na dzikhakhathi kana zwiambo zwa vhudzekani zwo kalulaho arali vha tshi pfa u nga ri tevhedzi muano uyu vha nga kwama vha broadcasting complaints commission of south africa nga u tou ṅwalela kha broadcasting complaints commission of south africa po box 412365 craig hall 2024 kana nga email kha bccsa at nabsa co za U wana zwinzhi, kha vha dalele website ya www bccsa co za. Phalaphala FM, ri na nnu misi yoṱhe. Ro ḓigeḓa, ro ḓigeḓa na Miss P kha Phalaphala FM. ro ḓigeḓa ṋamusi na phesi singo na khou ri eletshedza siani ḽa zwa masheleni na vhone mutshilezi wa phalaphala fm vho ṱanganedza uri vha vhe tshipiḓa tsha ndombekanyamushumo kha vheye kha twitter kana kha facebook kana vha shumise youtube vha ṱoḓe phalaphala fm ri nano misi yoṱhe vha vhudzise tshiṅwe na tshiṅwe tshine vha tama u vhudzisa vha ḽa vhona uri misipiri nṋe ri tou funesa u founa hai vho ṱanganedziwa 086 002503 ndo mba mafhungo a vhaswa hone vho ri vha zwikoloni kha ri ḓo lavhelesa eh, zwithu zwine zwa nga ri thusa sa vhaswa uri ḓi wane ri tshi khou vhulunga masheleni ndo mba mafhungo uri inwi sa muswa no ḓi vhudza uri na zwiṅwe zwithu zwine a ni nga ḓo ḓi dzhenisa khazwo nga nṱhani uri vhaṅwe vhathu vha khou zwi ita kha ri ḓo lavhelesa vho zwiṅwe zwa zwithu nga nṱhani uri vhaswa vha zwikolodoni hezwo ri nga si vhe ra ṱuwa ri khou zwi shavha i tou vha ngoho ya ndi zwone hu na zwithu zwinzhi zwine wa nga shumisa zwone u ḓi thusa u seiva eh tshiṅwe tsha hone ndi u vhea tshelede kha dzi account dzine a u koni u i dzhia heiḽa tshelede ngori vhaṅwe vhathu vha balelwa uri vha na tshelede vha khou i vhona eh, vha i litshe ro ralo so ndi khwine u khou vhea tshelede kha dzi account dzedziḽa dzo no nga vho 32 days notice 7 days notice dzine dzi ya u gudisa discipline uri u vhe muthu a re discipline ngori arali u tshi khou i ṱoḓa u tea u ita notice wa lindela 32 days i tshi ḓa 32 days i tshi sala i tshi swika u vha ono hola vhukati ya 32 days u sa tsha i ṱoḓa so zwi zwi zwi ya u gudisa nyana kufarele kwa masheleni kha ḓorobo ra sikolo ndo vhuya nda vhona no ṅwala zwa uri inwi musi ni tshi renga goloi kana nnḓu eh, ho swika he na vha ni tshi khou badela ni tshi khou badela mara na mbo ḓi ya na vhulunga tshelede matungo ni tshi vhulunga aḽa masheleni na tou ya na badela tsha tshikodo tshaṋu na tshi fhedza na vha ni tshi khou sumbedza zwa uri arali ni wena ni tshi khou ḓi tou badela kha iḽa miṅwaha ye na vha ni tshi khou vhulunga tshelede ngayo na ḓo vha ni songo tshi fhedza tsha tshikodo ngori no ri ni tshumela banngani kha miṅwaha miraru na wana no tou fhungudza kana nga 10000 ḓo ni ri ṱalutshedza etsho tshiṱori oh, okay ndi tshiṱori tsha 2015 tsha musi ndi tshi renga nnḓu yo thoma ndi tshi swika ndi tshi renga iḽa nnḓu ndo ndo i renga nga 522000 nda ḓivhudza uri ndi khou ḓo seiva 15000 for miṅwaha miraru uri ndi i badele off ndi miṅwaha miraru i tshi swika nda vha ndo no fara 520000 kha akhaunthu yanga ndi tshi ya banngani ndi tshi ṱoḓa settlement amount uri ndi ifhio tshelede yo sala uri ndi i badele nda wana hu 512000

1000 yo ya kha dzi interest and then hezwo zwo itea nga nṱhani uri ndo ndo saver tshelede ndi tshi khou i vhea kha dzi seven days notice arali nda ndo dzhia 5850 ye nda ndi tshi khou badela yone nda i ṱanganyisa na 15000 ye nda ndi khou saver yone nda badela banngani hu 20000 eh, 580 hetshiḽa tshikolodo nda ḓa ndo tshi fhedza nga two years six month instead of three years zwine zwa khou amba uri nda ḓa ndo saver 15000 times 6 plus 5850 times 6 ine ya vha 120000
mara i nḓivho khezwi riṋe ri tshi tonga ri riṋe a i ri i vhudziwi ini no zwi wana ga hezwo zwa zwithu Eh, zwezwi ndi tshi khou thoma u takalela zwa dzitshelede ndo mbo ḓi thoma u ita zwo vhala no ḓigudisa nṋe muṋe nga nga dzitshelede zwiṅwe ndi zwezwi zwa musi ni khou tshila ni khou guda nga ini muṋe nga experience yanu ngori zwithu zwinzhi zwine nṋe nda gudisa vhathu ngazwo nga dzitshelede ndi zwithu zwe nṋe nda zwi ita na mimistake ye nda ita uri vha gude khayo vha sa tevhedzele iḽa mimistake so arali muṅwe muthu a tshi khou renga nnḓu zwino a ri khou ngo seiva uri ndi badele off ndi nga mu vhudza uri no ni songo shumisa strategy tshe nda shumisa tshone ngori ni ḓo luza tshelede ini shumisani itshi tsho badela mo kha tshelede ine ni khou tea u badela yone ndi yone ni tshi ḓo ṱavhanya u badela itshiḽa tshikolodo not kha tshikolodo tsha nnḓu fhedzi na kha dzigoloi na kha zwiṅwe zwikolodo zwoṱhe arali ni khou ngo vhulaya dzi interest ni tea u badela mo eh, then arali hu nnḓu ine ya i khou ita ni khou badela 5000 arali na badela 1000 fhedzi mo heiḽa nnḓu ni nga i fhedza nga 15 years instead of 20 years agreement just ngo badela extra 1000 you say ni vha no ḓi save for 5 months for 5 years eh, vhunzhi ha vhaswa ri tshi sa ri tshi ha matshonise ndi ngauri vha ri humbela zwikolodo banngani vha ri dzima ni ri mini nga yo mafhungo Eh, sometimes ndi vhona ungari bannga i vha i khou tsireledza riṋe ngori tshikolodo tshi ngi tonga tshienda arali na renga tshienda tsha saizi si yone eh, ni nga vha ni khou ḓivhaisa kana tsha tshimbila tshi tshi khou vulea so zwi important uri ni tshi dzhia tshikolodo ni dzhie tshikolodo tshine na ḓo tshi kona so dzi bannga dzo no vha na dzi system dzine dza check uri ini a ni koni u afode itshi tshikolodo no na vhathu vhane vha mpfoinela na muṅwe we a vhuya a mpfoinela wa mungana a ri ndi khou ngo shumisa pay slip yaṋu u dzhia tshikolodo wa zwi vhona uri zwo khakhea hezwo zwithu ndi musi ni khou ṱoḓa tshikolodo tshine ndi tshihulwane khae muholo une na vha khawo arali ni khou ṱoḓa etsho tshikolodo ni khou tea u fokhasa khou alusa muholo waṋu uri ni kone u tshi swikelela vhe no ri eletshedza vho dziṅwe ngeletshedzo dzine na khori ni tshi dzi lavhelesa na vhono riṋe sa vhaswa ri tshi khou ita phoso khadzo ri tshi lavhelesa masheleni nga maanḓa okay hu na dziphoso nzhi dziṅwe dziphoso ndi mafhungo anea o a mitsiko uri hu na mitsiko ine ya bva kha vhathu ya musi no fhedza tshikolo vha vha khou lavhelela uri ni khou tea u tshimbila nga goloi ya so arali ni civil engineer ni khou tea u tshimbila nga goloi ya so arali wa kona u kunda mitsiko yo raloho u ḓo kona u seiva tshelede ndi mafhungo o ḓivhudza zwo ri a thi khou ḓo tevhedzela zwine vhathu vha khou ṱoḓa ndi tshi ita zwone ndi khou ḓo tevhedzela zwithu zwine zwa ḓo nthusa kha uri ndi swikelele kha zwine nda khou ṱoḓa u ita zwone so na mafhungo a mutsiko une wa tou ḓiṋea iwe muṋe arali wa aluwa nga maanḓa u tshi khou tambula nga maanḓa u tshi thoma u wana tshelede u vhona u nga ri ndi khou ṱoḓa u vha sumbedza uri zwino ndi vho shuma ende u vha sumbedza uri u vho shuma ndi u renga hezwiḽa zwithu zwine a zwi na mushumo zwithu zwine zwa khou luza in value ngori zwithu zwo no tou nga dzi nnḓu zwithu zwo no tou nga dzi share ndi zwithu zwine a ni tshimbili nazwo ni tshi khou ḓa studio so ni vha ni khou ḓa ni si na dzi nnḓu dzaṋu a huna muthu ane a zwi vhona uri ni no bvelela u swika ngai ngori a ni tshimbili nazwo so zwithu zwi fhedza zwi khou ita uri vhaswa vhanzhi vha ḓidzhenise kha zwikolodo zwine zwa ita uri vha vhoniwe u nga ri vho bvelela vha sathu bvelela
tsho swika tshifhinga 086 002503 kha vha vhe tshipiḓa tsha no mbekanyamushumo ndi khou ṱoḓisa vhaswa vhane vha vha uri vha na tshenzhemo vhane vha vha uri vha khou pfha uri ei msp riṋe ri na vhushaka havhuḓi na luthihi na masheleni ni to ri ṱalutshedza zwavhuḓi vhuḓi uri ndi mini tshine tsha khou ni kundisela uri vheiwe ni sa vhe na vhushaka havhuḓi na masheleni kana ni shumise twitter admas p underscore dj kana ni shumise phalaphala fm ri na no misi yoṱhe ndi hafhaḽa kha facebook vha songo hangwa mutshilisi wa phalaphala fm ri live vha dovha ri dovha hafhaḽa kha www phalaphala fm co za youtube nahone ri live kha ri bve phalaphala lokovhela ayi apo usumbezo sana muthu ndi apira 086 02503 phalaphala phalaphala Ah, pezi zwezwi ro lindela vhathetshelesi vha tshi vha tshipiḓa tshinyambedzano yashu ndi khou ḓo ri lavhelese mafhungo haya ane na khou amba a mitsiko e, e, ri khou amba na vhaswa na vhori vho no vha nga ngomu u khou thetshelesa zwino uri ei phesi u khou amba zwa vhukuma ndo no rwiwa nga mutsiko ndo dzula na dzi mini mini zwa madzina na zwi mini mini mini Uyo muswa zwi a konadzea na uri a rembuluse vhutshilo hawe a ḓiwana a tshi khou fara afho hune ini na vha hone? Ya, zwi a konadzea.
Ndi anea mafhungo uri arali na ḓiwana ni dindini eh, litshani u gwa ni tshi khou continue ngori arali ni zwikolodoni litshani u dzhia zwiṅwe zwikolodo ni fokhase kha uri ndi badele izwo zwikolodo mara zwikolodo zwo fhambana na zwikolodo zwavhuḓi zwine zwa nga ni thusa u alusa bindu ḽaṋu kana u thoma zwiṅwe zwithu zwavhuḓi havha na zwikolodo hezwiḽa zwi si zwavhuḓi so ni khou tea u tsheka uri itshi tshikolodo tshine nda vha natsho ndi tshikolodo tsha hani arali u tshikolodo tshine a tshi ni pangeli tshelede no siko ya na tshi dzhia tshi dzhia tshelede kha ini ni a zwi ḓivha zwori a si tshikolodo tshavhuḓi mara arali ni tshi khou ya na dzhia tshikolodo na fhaṱa dzi rumu dza ten dzi rumu dza ni itela 30000 arali ni khou rentisa nga 3000 na ḓivha uri tshi tshikolodo ndi khou tea u badela only 10000 zwi khou amba uri no maker no ita profit ya 20000 ndi tshikolodo tshavhuḓi tshine ni nga kona u tshila natsho ngori tshi a kona u ḓibadela tsha ni sia na profit ine heiḽa profit i nga ni thusa uri ni alusee bindu ḽaṋu so ndi mafhungo o thoma hanefho wo tsheka uri ndi tshikolodo tsha hani itshi tshine nda vha natsho arali tshi tshikolodo tshi si tshavhuḓi then wa focusa kho uri u tshi badele sa nṋe last year nda ndi tshi khou fhaṱa iṅwe nnḓu heiḽa nnḓu Eh, ndo vha ndi na 720000 fhedzi kha nṋe tshikwamani abima tshelede ya hone mshirisi wa phalaphala fm ndabe ndi manzhi ndi tshi khou ṱoḓa 400000 uri project i fhele nda ya nda dzhia zwikolodo mara this year ndo ḓivhudza uri ndi nga si dzhie zwiṅwe zwikolodo zwiswa kha ndi thome ndi badele zwikolodo zwiṅwe uri ndi kone u vha na na space tsho ita zwiṅwe zwithu u ya phanḓa so ndi vhona u nga ri muswa u khou tea u dzula a tsheke uri ndi zwikolodo zwifhio zwine nda vha nazwo then wa focus nga tshikolodo nga tshithihi nga tshithihi u tshi khou tsheka uri tshi re na interest nnzhi ndi tshifhio wa thoma kha tshetsho u tshi tshi badela u tshi fhirela kha tshiṅwe ende zwi a takadza u tshi khou amba na vhathu tshifhinga tshinzhi wa vhona uri hu na vhathu vhane vho no thoma u ita something nga mafhungo une vha khou pfa one hune ni a pfa vhathu vha tshi khou ni vhudza dzi testimony dzo uri u bva tshe nda pfa ni tshi khou amba nga zwithu zwa so ndo ya nda badela personal loan yanga ndo ya nda settla hezwi ndi zwithu zwine zwi a takadza ende zwi ita uri u ya phanḓa na u gudisa vhathu nga ha masheleni tshiṅwe tshifhinga phesisa vhaswa ri to fhuriwa nga maanḓesa ra ndi muswane na vhori ndi lo thoma ndi tshi khou fara tshelede nnzhi kana ndi khou thoma u shuma ri to fhuriwa nga vha vhathu um vho yo ngo fhambana ngori thi vhone vha vho ḓivhudza uri vha khou ḓo ita masheleni nga riṋe ḓone uri ṱalutshedza mafhungo a dzi interest rate uri dzi shuma hani ndi funa u lavhelesa mini musi ndi tshi yo dzhia tshikolodo no amba mafhungo uri ndi funa u lavhelesa uri ndi vhe na tshikolodo tshavhuḓi zwi amba zwa uri ri nga si tshi shavhe tshikolodo ra ri muthu ha khou tshila a si na tshikolodo so ndi lavhelesa mini musi ndi tshi khou dzhia tshikolodo tshavhuḓi ya dzi loan a dzi fani so tshithu tsha u thoma u ḓo tsheka mafhungo ane a dzi repo rate um uri ndi dzi dzi khavho vhugai na dzi prime lending rate uh, prime lending rate zwino i khavho 11.75 zwi khou amba rara ni tshi khou dzhia tshikolodo ni tea u vha ni khou wana rate ine ya vha around haneyo 11.75 arali na dzhia tshikolodo tsha tshi tshi khou ri hetshiḽa tshikolodo ni khou tea u lifha 25 percent ni a zwi ḓivha uri tshi tshikolodo ni khou ḓo luza tshelede nnzhi so hu na zwikolodo zwo fhambananaho hu na dzi personal loan dzi personal loan dzi ḓura nga maanḓa a si dzi zwikolodo zwavhuḓi ndi zwikolodo zwine zwa dzhiwa nga muthu ane a ḓivha uri arali ndi tshi khou dzhia hetshi tshikolodo ndi khou ḓo tshi badela in a short period of time nda vha ndo seiva nga tshifhinga tshiṱuku nda vha ndo seiva dzitshelede idzi ngori arali wa dzhia personal loan wa i badela miṅwahani iḽa u vha wo luza tshelede nnzhi so mafhungo a so o tsheka uri hu na zwikolodo zwine zwa vha na dzi interest dza fhasi na dzi interest dza nṱha wa nanga dzi zwikolodo zwa interest dza fhasi na ḓivha tshiṅwe tshifhinga vha tou ri rumela na milaedza vha ri ḓani dzhie tshelede and u tshi khou vhona mulaedza u sokou pfi u ḓani dzhie tshelede tshiṅwe tshifhinga u vha u khou ṱoḓa u tou lingedza vho vhona zwo uri zwi ḓo ita na zwi amba zwo uri ndi songo tsha sokou takuwa nda dzhia ḽeo ndi sa ḓivhi uri ndi khou i dzhielani ya ndi zwa vhuṱhogwa uri u vhe u na pulani u tshi dzhia tshelede ndi anea mafhungo a fana na mafhungo ayo uri vhathu vha khou ḓo tendeliwa u dzhia pension yavho iḽi arali na i dzhia na vha ni si na pulani yo uri ni khou ḓo ita mini ngayo ni nga fhedza ni khou luza tshelede yoṱhe so ndi zwa vhuṱhogwa uri arali ni tshi khou dzhia tshelede ni vhe ni na muhumbulo uri ndi khou ḓo ita mini ngayo tshine tsha ḓo vhuyedza nṋe tsha ita uri ndi vhe na na profit out of it 086 002 503 phalaphala lokovhela hayi sumbedza hafha hu sina muthu fhedzi ndo no vha na mbudziso hafho ino khou bva kha wa tshila a ri ndubva makuya phaphama arali avha vhane vha kha ḓivha zwikoloni um eh, phesi vha fanela u vhulunga masheleni na arali vha tshi fanela u a vhulunga vha ḓo zwi konisa hani ngauri a vhashumi vha khou tou ṋewa um eh, haneyo masheleni mm. a mafhungo a masheleni ndi mafhungo o tou guda uri u ḓivhe uri masheleni a farisiwa hani a si mafhungo a amount yo ri ni khou tea u save vhugai arali ni tshi khou fhiwa 600 randa na seiva 20 randa ni vha no seiva ndi ima ni khou ḓowela u tshila ngo u ralo ende zwi ita uri u ya phanḓa zwi vhe simple ni tshi vho wana dzitshelede nnzhi zwi ni vha ni tshi vho kona ni tshi vho ḓivha uri zwi zwi itiswa hani zwi tou nga kha nṋe so ngori ndo thoma kale zwo no tou vha vhutshiloni hanga uri ṅwedzi muṅwe na muṅwe ndi tshi hole ndi khou tea uri ndi seive tshelede
zwa iṅwe mbudziso hafha fhedzi ite ndi khou balelwa u ḓifara ngori hei lufuno ra vhambani peter ndi bva maseko na magoro a ri mbuso yanga n- kha muyeni ndi ya uri izwi a tshi khou vhulunga zwigidi zwiraru nga ṅwedzi o vha a tshi khou tshila hani na muthu wawe hone o vha sa mu vhulaisi nḓala naa upfi ṅwana wa vhathu vha sokou vhulaisiwa nḓala naa ya no tshine nda nga amba tshone khamusi ndi tshi ngori arali u tshi khou seiva a si mafhungo o sokou seiva uri u vha u khou seiva ngori arali wa sokou seiva wo vhea tshelede banngani interest ine wa ḓo i wana ndi ṱhukhu badi arali wa vhea hundred thousand zwino u nga wana tshelede yo no nga seven hundred nga ṅwedzi mara arali wa dzhia iḽa tshelede wa isa kha a form of investment u fhedza u tshi khou ita profit nga maanḓa u fhira musi wo i vhea banngani so nṋe kha nṋe ndo no shanduka u bva kha u seiva zwino ndi vho focusa kha uri ndi ite zwa property so ndi vha ndi sa khou seiva ndi tshi khou tsheka muholo fhedzi ngori ndi vha ndi na dzi rumu dzine nda khou dzi renthisa so zwo no vha simple kha nṋe ngori ndo no vha na na na na na dzi multi streams of income Kha ri ḓo lavhelesa mafhungo a dzi investment eh, vhunzhi ha vhaswa vha zwi pfesesi zwithu vha sokou pfha ungari ah, ri ḓo zwi vhona mani zwe zwino nṋe ndi kha ḓi vha muṱuku nṋe a si zwino itiwa nga vhathu vha re na vho 40 years izwo kana vho 50 years vhane vha vho ri a vha tsha vha vhaswa mm. eh, kha ri ḓo lavhelese mafhungo uri ni tshi ri investment ni khou tou zwi amba nga nḓila ḓe ngori hu na zwithu zwo yaho ngo fhambana uri sa khou tou amba uri investment ya gai eh, ya shopho lifhio mara ya ya hu na dzi investment dzo fhambananaho ine nṋe nda i funesa nga maanḓa ndi ya property ya musi u tshi khou ya wa renga property maybe nga 500 000 wa ḓivha uri ndi ḓa ndi khou badela 5 000 fhedzi nga ṅwedzi wa dzhia tshelede ine wa vha nayo wa swika wa fhaṱa dzi backroom u tshi fhedza u fhaṱa dzi rumu nga murahu wa ḓivha uri kha itshi tshitentsi tshoṱhe ndi nga kona u vha ndi khou wana 40 000 kha, kha tshitentsi itshi and then eh, u fhedza u nga thoma u tshi kho to ita e side business mara nga murahu i nga vha yone main business for nṋe zwino eh, tshelede ine nda ita through eh, dzinnḓu ndi nnzhi u fhira ine nda ita through mushumoni sa civil engineer so ndi zwa vhuṱhogwa uri vhathu ri vhe na na dzi side business and ri ḓi pange khadzo ri kha ḓi vha vhaṱuku ri tshi sala ri tshi aluwa ri tshi vho swika vho 30 years u vha wo no vha na, na, na, na, na nḓila nzhi yo ita tshelede Mm -hmm. 086 002503 kana vha shumise twitter at msp underscore dj kana mulaho dzi pr sabc co za ndi khou lavhelesa milaedza yavho hafhanoni ei milaedza ya hone ngohoi um ndi khou vhona khoḓani kenneth khomola a ndubva tshiwo zwa ri roṱhe sa nga mizi mbuso yanga ndi ya uri Ndi zwa vhukuma na zwa uri arali hu na zwikolodo mavhengeleni kana dzenedzi bannga khulwane nga murahu ha miṅwaha miṱanu i a phumulwa zwikolo zwi a phumulwa na izwo zwikolodo na nahone hu vha ho sedzwani ndi vhona ungari zwi khou thusa hei mbuso nga nṱhani uri zwi amba uri vhaṅwe vhathu vha khou ita zwikolodo nga nṱhani uri vho pfa tshipfufi miṅwaha miṱanu tshi sala itshi fhela zwi a phumula nṋe ndi nga si advise muthu uri a renge a dzhie tshikolodo a tshi khou ita uri a tshi phumuliwe nga ngori tshi fhedza tsho affecta credit yaṋu naho arali tshi tshi khou pfhi hetshiḽa tshikolodo tsho phumoliwa ini ḓo sala ni sa tsha kona u wana zwiṅwe zwikolodo nga nṱhani uri credit score yaṋu i ḓo vha yo no vhaisala so ndi khwine uri ri fhulufhedzee kha zwikolodo zwine ra vha nazwo ri zwi badele nga tshifhinga uri ri vhe na credit score yavhuḓi ngori credit score ndi maanḓa aṋu a tshelede musi ni tshi khou ṱoḓa u renga tshithu arali ni na credit score ni a kona u wana tshelede zwo leluwa mara arali ni tshi khou fhedza ni tshi khou ri ni khou shavha zwikolodo then ni ḓo sala ni na credit score isi kha isi yavhuḓi ni tshi khou ṱoḓa u renga dzigoloi na balelwa na u renga dzigoloi zwi amba uri a zwi phumuliwe hezwo zwikolodo zwi tou bori vha tou vha vho tou ni blacklist ya ya ndi mafhungo nṋe ndi nga si ri zwo phumuliwa ndi mm. mafhungo uri zwi ḓovha zwo vhaisa profile yanu zwi ḓovha zwo vhaisa mm. credit score yanu kha ri ḓo lavhelesa mafhungo a credit score wa ri u tshi khou ya fhethu vha vhudza zwa uri ndi nga si ni fhe itshi tshithu kana ka si ni fhe masheleni haye nga nṱhani uri inwi credit score yaṋu a si yavhuḓi i tshinyiwa ngani okay tshithu tsho no tshinya credit score credit is about ndi, ndi, ndi history ya kubadelelo kwa uri wa u khou badelisani murahu so u tea u vha na tshikolodo uri u kone u vha na credit score then arali u tshi khou tshi badela nga nḓila yone u tshi khou tshi badela nga tshifhinga then i ḓo vha yavhuḓi mara arali wa thoma u ita hezwi zwo ri khamusi u tshi hola kha f n b wa fhedza u tshi vho ri no ndi khou tea uri ndi shavhise howu muholo ndi u ise kha netbank uri vha tshi sala vha tshi ḓa vha wana u si na tshithu dzi tshi khou bouncer dzi tshi khou wana u si na tshelede dzi dzi debit order i fhedze i khou tshinya credit score yaho mm, ende hu na vhane vha tou ambura nṋe vha nga wani tshelede ndi khou tou bubela nga tholafu ya vhusiku ndi ṱavhanye ndi bvise kana ndi ṱavhanye ndi ndi u drowe u itela uri dzi debit order dzi songo dzhena No zwi pfa vhaswa? Eh, a ri khou vhudza vhaswa fhedzi, na vhone sa muthu muhulwane kha vha zwi ḓivhe zwauri heyi nḓivhoi ndi ya ndeme nga maanḓa. Fumbili wa minete ndo livha kha awara ya vhuṱahe ya koporasi ya khasho ya ḽa Afrika Tshipembe musi ri tshi vhuya ri isa phanḓa na u vhudzisa mbudziso dzavho. Vha na bindu ḽine vha ṱoḓa u ita khunguwedzo yaḽo kha Phalaphala FM. Phalaphala FM i nga vha thusa uri bindu ḽavho ḽi ḓivhee. Kha vha ite khunguwedzo na riṋe. Kha vha kwame Vhahangwele Mulelu zwino kha 073 591 7790 ndi 073 591 7790 kana vha tou rumela email kha mulelu v at sabc co za ri a vha anela zwi ḓo tshimbila kha bindu ḽavho phalaphala fm fm ri na nnu misi yoṱhe ro ḓigeḓa ro ḓigeḓa na miss p kha phalaphala fm fumiṱahe vho minete ndi livha kha hora ya vhuṱahe ndi ya koporasi ya khasho ya la afrika tshipembe ṋamusi ro ḓigeḓa na pesi sing ane a vha uri u khou ri eletshedza nga mafhungo a masheleni mutshitisi wa phalaphala fm hezwi ya hafhanoni vha songo mu vhona u dzulisa zwezwi u a khou amba maṅwe masheleni manzhi nga maanḓa nahone u a thusa vhathu vho yaho ngo fhambana eh, vha tshi khou toya zwino nṋe ro mu ḓisa kha vhone khoyu nga mahala ri khou ri vhone kha vhake nḓivho vha dovhe vha vhudzise tshiṅwe na tshiṅwe tshine vha tama u tshi vhudzisa uri vha kone u vha tshipiḓa etshaino mbekanyamishumo nahone vha kone u vha na vhumatshelo ha khwine nga nṱhani ya uri ei sa vhaswa zwithu a zwi ngo dzula zwavhuḓi na luthihi eh, ni muthu ane na vha ni tshi khou ambesa nga mafhungo a dzi mishumo miṱuku ine muthu a nga ita nga matungo eh, vhathu vhanzhi vha sumbedzisa vha dzula vha tshi khou zwi amba uri a ni nga vhi naho masheleni arali no sokou tou lavhelesa muholo fhedzi kha ri ḓo lavhelesa zwiṅwe zwithu zwine ra nga zwi ita ndi zwone no amba mafhungo a uri vhathu kha vha investe kha mafhungo a dzi property mara hu na vhaṅwe vhashu vhane vha vha uri a ri tu vhuhola vho tshelede nnzhi nnzhi vho eh, tshelede ndi ṱhukhu ri nga ita mini vho zwiṅwe zwine na vhona ungari zwi nga ri dzhenisela masheleni ya tsho thoma ndi zwone zwa uri muholo hano maḓuvha u nga si tsha vha wone une wa tou ḓithemba khawo ngori u nga itea tshiṅwe na tshiṅwe kha muholo wawo sa zwino nga tshifhinga tsha covid hu na vhathu vhanzhi vhe vha fhelelwa nga mishumo and hu na vhathu vhanzhi vhe vha vha vho vha tshi vho hola muholo muṱuku u fhira we vha vha tshi hola wone hu sa thuḓa covid so zwi vha zwa vhuṱhogwa uri muthu a ḓidzhenise kha zwa dzi business dza nga matungo um dzine dzo fhambanana u ya nga u fhambanana mara hu na dzi dzi business dzo fhambananaho so a zwi na ndavha uri ni khou ngo thoma tshiphaza kana ni khou ngo thoma saluni kana ni khou ngo thoma um property business tsha vhuṱhogwa ndi tsha uri u thome arali wa thoma u ḓo vha u tshi vho ṱangana na dzi nyimele dza neiḽa bisinese u tshi ṱangana na dzi nyimele dze neiḽa bisinese u tshi khou dzi overcome u tshi khou dzi kunda dzedziḽa dzi nyimele ndi hone u tshi khou ya phanḓa u tshi khou ya phanḓa u nga si pfhe muthu a tshi ri no nṋe ndi na rumu dza 28 wa ri ndi khou ngo thoma nga dzi rumu dza 28 tsho tsha vhuṱhogwa ndi tsho uri u thome u vhe na neyo nthihi u na rumu aneyo nthihi tshi khou ḓisa zwiṅwe kha iwe u tshi khou zwi seiva wa fhaṱa dziṅwe wa vha u khou aluwa u ya ngo ralo mara tshithu tsha vhuṱhogwa nga maanḓa ndi uri ri thome ni vhona ungari khamusi dza vhaswa ro no fhulufhiwa ri tshi lavhelesa mafhungo a mashini khamusi ri tshi lavhelesa miholo yashu ri ya nyama ra sokou to vhona ungari a ah, zwi a fana na enjoyment hmm. ya ndi zwone hu na vhathu vhanzhi vhane vha na mihumbulo ya so vhaṅwe vha to shavha vha to ni vhudza na zwa uri arali nda fa arali nda seiva dzitshelede idzi nda fa zwine eh, ndi pfha ungari ndi zwiṅwe zwithu zwine a zwi a zwi- a- a- a- a zwi- a si- a si zwithu zwa vhuṱhogwa ngori hu na zwithu zwinzhi zwine wa tea u tshilela zwone u fhirisa iwe muṋe fhedzi ngori arali u na vhana na musi wa fa havhaḽa vhana u tea u vha sia na tshiṅwe tshithu vhutshiloni so ndi zwa vhuṱhogwa uri ri fhaṱe eh, ri thome hanefho hune ra nga thoma hone and then eh, ri ye na kha dzi semina dzo fhambananaho ri tshi khou guda u ya kha vhaṅwe vhathu vhane vha no zwi ita vhane vha khou ita zwithu zwo fhambananaho nda ri ndi muswa ane ndi na vhushaka havhuḓi na masheleni hmm. ndi vha ndi muswa ḓe oh, okay nṋe ndi nga ri kha muthu ane o no shumanyana miṅwanyana ndi musi ni tshi vho kona u renga tshifhinga arali ha pfhi ni khou pandeliwa mushumoni ṋamusi a zwi amba uri ndi tea u pfuluwa from gauteng nda humela venḓa ndi tea u kona u tshila u ya phanḓa ndi tshi khou shumisa dzi savings dzine nda vha nadzo eh, na dzi investment dzine nda vha nadzo nda kona u ḓi u ḓi kona nṋe muṋe u ya phanḓa musi ndi tshi khou ṱoḓa muṅwe mushumo arali na swika kha kha kha nyimele ya so ine na ri ndi a kona u ḓikona musi ndi sa khou wana tshelede yo bva mushumoni ni vha ni fhethu havhuḓi ndi khou ri ndi lavhelese eh, dziṅwe dza dzimbudzi zwa hafhanoni eh, fhedzi ndi khou vhona vhunzhi ha vhathu vha tshi khou tou khoḓa vha tshi ri hai mbekanyamushumo ya vhuḓi nga maanḓa ri khou livhuwa rendani si aruli a ri ndi ifhio nḓila ya khwine ine nda nga kona u vhulunga masheleni anga zwavhuḓi
okay mafhungo o thoma ndi u ḓisedza iwe muṋe wa tsheke uri ndi tshifhio tshithu ngori vhathu vho fhambana ende vha na zwithu zwo fhambananaho zwine vha khou ita zwone nga tshelede ndi u tsheka iwe muṋe wa ṅwala fhasi u nga ṅwala fhasi kha musi uri ṅwedzi muṅwe na muṅwe ndi vha ndi khou shumisa tshelede khezwi kha muṅwe hu nga vho mafhungo ane o renga zwiḽiwa hu na muthu ane a nga ri tshelede yanga i khou ṱuwa ngori ndi khou rengesa zwiḽiwa wa fhungudza hanefho wa ri no a thi tsha rengesa zwiḽiwa ndi vho ndi vho tou bika hayani nda ṱuwa na dzi container mushumoni zwithu zwa so u nga wana eh, hu na zwithu zwo fhambananaho kha vhathu vhoṱhe zwine vha khou tambisa tshelede ngazwo mara muṅwe na muṅwe u tea u dzula na ene muṋe a ḓitshe- a ḓisedzulusa uri ndi tshifhio tshithu tshine nda khou ita tshone tshine tsha khou tambisa tshelede yanga mara ani vhona ungari tshiṅwe tshifhinga na zwezwo zwo ri khamusi ndi muswa ndi tshi vhulunga nga maanḓa masheleni ndi a swika hune nda ḓi hangwa nṋe muṋe sa muthu zwa mmbangela na mitsi- zwa mmbangela na mitsiko enei na zwo yaho ngo fhambana ndi yaṋu kwa- ndi khou amba mini ndi tshi ralo ndi khou amba ngauri a thi ndi ḓo vha ndi tshi khou ḓivhudza zwo nṋe ndi khou vhulunga ndi khou vhulunga ndi vho ḓihangwa a a tsha ḓiṱhogomela Yeah. a miss p ndi khou amba uri na wavhuḓi a zwi khou bvelela ndi uri zwo vha zwi khou vhangana Yeah. mitsiko ya no ndi vhona ungari eh, savings i nga si vhe mafhungo o to seiva nga nḓila ine wa tea u seiva nga u tshifhinga tshoṱhe sa, sa muthu o no nga nṋe so murahu hangini ndo vha ndi tshi vha ndo tou fokhasa fhedzi kho save hu si na zwithu zwinzhi zwine nda khou zwi ita mara tshifhinga tshi tshi khou ḓiya wa vha na vhu tshi vho kona u ita zwiṅwe zwithu na musi u tshi khou save u a kona u ya na kha dzi holodei wa ita na zwiṅwe zwithu wa pfha u songo affectea ngori wo no zwi ita lwa tshifhinga tshilapfhu ambe riṋe ri tshi vhona vhathu vha tshi ya dzi holodeini ri vha ḓiri a vha tou vha na masheleni mara ra hangwa uri riṋe weekend iṅwe na iṅwe na enjoyment ri vha ri khou ḓipina mathina muthu a nga shumisa aneyo masheleni fumiraru wa minete ndo livha kha vhoraya ya vhuṱahe mutshitshisi wa phalaphala fm a ḓo ri farela nga maanḓa uri na musi ri khou lingedza uri vhe na vhone hafha kha dziṱhingo fhedzi thaidzo ya zwa thekhiniki na musi ya ri hai ani mboni ndi hole na musi fhedzi kha vha ri fare ri ḓo vhona uri vhege ḓawi zwithu zwatshu zwi dzule zwavhuḓi mulidzi khwine khou bva kha 20 january a ri ndi mushoma khathutshelo ubva flay fontain zwino nṋe ane nda vha na kubindunyana ndi nga kona hani u vhulunga masheleni ndi si na bannga
ya ndi ndi ndi ndi khou pfambusesa kwa to pfala zwavhuḓi uri why a si na bannga ngori arali ni na business ni tea u vha na business account ine na khou vhea khayo tshelede so zwi important uri muthu a vule a- eh, account ngori ni nga si ri ndi khou ngo vhea tshelede fhasi ya musamelo nga fhedza u khou i xedza iḽa tshelede so ndi zwa vhuṱhogwa uri a, alus- a, a, a vule account for business yawe kana a i vule o, eh, nga ene muṋe nga madzina ao a ni vhona uri tshiṅwe tshifhinga kha musi na vhabebi vhashu vha ri ṱuṱuwedza nga nḓila ine ra vha ngayo siani ḽa zwa masheleni na vhushaka vhune ra vha naho kha masheleni nga nṱhani ya uri arali ndi tshi khou vhona tshelede hayani i tshi khou vheiwa fhasi ya musamelo na nṋe ndi tshi hula ndi ḓo vhona hu si na ṱhoḓea ya uri ndi ye ndi vule eh, account yanga nṋe muṋe ndi ḓo ḓisa phanḓa no vhea masheleni ni zwi vhona hani zwezwo zwithu ya ndi zwone vhabebi ndi vhone vhane ri guda khavho mm. so ndi zwa vhuṱhogwa uri vhabebi eh, vha gudise vhana nga masheleni arali u sa khou kona u mu gudisa u nga mu isa fhethu hune wa ḓivha uri hafho fhethu u ḓo kona u guda hone nga masheleni um mara u nga si tou sumba mubebi a yeṱhe ngori hu na vhathu vhanzhi vhane vha nga alusa muthu uri vha mu ite uri a vhe muthu wa khwine ndo ri na nṋe sa muswa ndi a fanela u vha na dzangalelo a thi ndi vhumatshelo ndi yanga ya ndi zwone ndi ndi ndi zwezwo zwo uri u nga si tou tsheka uri arali vhabebi vho balelwa na nṋe ndi ḓo balelwa u nga shuma iwe muṋe wa shandukisa nyimele um wa vha muthu wa khwine ri tshi vhuya mutshitshilisi wa phalaphala fm ndi khou ḓo ḓivha zwori ndi zwifhio zwithu zwine a khou zwi eletshedza uri sa vhaswa ndo rali ndo no tou thoma u shuma ndi khou funa u vha ndi nazwo ri khou lavhelesa zwithu zwoṱhe i nga vha um vhulungele kwa masheleni i nga vha kuitele kwa zwithu uri nda vhuya nda tou thoma u shumai ndi khou funa u vha ndi khou tshimbila ngo mulenzhe uri ndi kone u ḓiwana vhumatshelo anga vho havhuḓi ngori ndi sokou vhona ungari zwa mafhungo a masheleni musi ndi tshi khou a vhulunga zwino ndi tshi kha ḓi tovha muswa ndi hezwiḽa zwo pfhi tambulani zwino u itela uri musi ni tshi aluwa ni kone u tshila zwavhuḓi ni vhe no tou ḓigeḓa zwavhuḓi ende ri dzula ri khou ita tsumbo nga vhatshena uri ei havhaḽa vhatshena vha tonga ri vhone siani ḽa zwa masheleni zwavho zwo dzula zwavhuḓi ngori vha ya kona u sumbedza vha tshi tonga ri zwo vho dzula mara vhathu vhanzhi vha ḓi sumbedza na zwa uri ndi nga nṱhani uri hayani muthu u dzula o o thusiwa so riṋe ri vha ri khou tou fanela u tou ḓi thoma u thusa u bva fhasi zwitshili zwa phalaphala fm ndo lindela mbudziso dzavho kha ri thome ri fhure ngafha
kha ri ṱutshele zwiito zwa u tambudza nṋe ndi pfi vho ṋengudza itani calvin sa lushaka ndi tenda uri roṱhe ri vho zwi ḓivha nahone ri dziṱhanzi dza u tambudzana na mabulayo oṱhe a na khou itea ḓuvha na ḓuvho kha vhupo hashu o livhiswa kha vhanna vhafumakadzi na vhana vhashu sa real man foundation ri khou ita bembela ri tshi ri maafrika tshipembe kha ri takuwe ri ime nga milenzhe ri farane zwanḓa ri wane thandululo kha buka ḽe ḽa sedzana na riṋe ḽa gender based violence and femicide ngauri zwi vho tonga nḓowelo ri tshi vuwa nga matsheloni ri sa pfupfi mufumakadzi o vhulawa nga ngei ri ḓo vha ri khou pfa nga ha ṅwana o tshipiwaho kana u vhulawa zwi sa ralo ri ḓo vha ri khou wana mivhigo ya munna o fhisiwaho nga maḓi a u fhisa zwino ri khou tea u wana thandululo kha heḽi sa maafrika kha ri lu na zwiito zwa u tambudzwa ha muthu muṅwe na muṅwe phalaphala fm phalaphala fm fm ri nanu misi yoṱhe ro ḓigeḓa ro ḓigeḓa na miss p kha phalaphala fm ḽaiburari ḽiṅwe na ḽiṅwe awara vhumalo swika awara ya vhuṱahe nṋe na vhone ri vha ro ḓigeḓa kha phalaphala fm ya koporasi ya khasho ya ḽa afurika tshipembe ṅwedzi wa fulu ndi ṅwedzi wa vhaswa ro mbo ḓi tori heyi mbekanyamushumo ri lavhelese mafhungo a masheleni musi ri tshi khou khunyeledza ho ṅwedzi wa vhaswa ngauri ndi dziṅwe dza dzikhaedu dzine vhaswa vha khou ṱangana nadzo kha khaedu dziṅwe nnzhi dzo yaho ngo fhambana dze ra ḓo dzi amba uno ṅwedzi zwino na musi ro dzula na phesi singo phesi ndi zwifhio zwine ni na ri musi muswa a tshi tou thoma u shuma Hezwi kha tou vhona uri hai kana mini kana mini kana mini kana mini hezwi kha vhena zwo tou fana na musi ri tshi amba uri shango ḽi lavhelela uri vhathu vha vhe na dzigoloi mm. ini ri ndi zwifhi zwine muswa a khou tea u vha nazwo um nga nḓila ine ya vha ngayo zwi nga vha zwo fhambana u bva kha muswa uthu muṅwe muswa ngori muṅwe muswa a nga vha a khou balelwa u wana tshelede yo renga goloi mara tshine nda nga tou ṱuṱuwedza ndi tsha uri u tshi kha ḓi vha muswa tshila vhutshilo vhuṱuku ngori ndi hone u khou thoma ngori vhathu vhanzhi vha ṱoḓa u thoma vha nṱha ngeni ngori no no vhona vhathu vhanzhi vha tshi khou reila dzi goloi dzavhuḓi na inini vho ṱoḓa goloi yavhuḓi mara ini ni kha ḓi tou thoma so ndi khwine uri ni reile goloi ine na ḓo i kona and then ni kone u vha na heiḽa rumu yo uri ni kone u seiva dziṅwe dzi tshelede dzine dza ḓo ni thusa arali ni khou ngo thoma zwiṅwe nga matungo na ḓivha tshine nda khou pfha tshi tshi nga ndi khou tshi gudesa namusi thi not ndi tshi nga mara tshine nda khou pfha ndi tshi khou tshi gudesa ndi tsha uri muthu u khou funa u vha na pulani muthu u khou funa u dzhia bambiri a ṅwala fhasi arali a zwikolodoni u khou funa u zwi ḓa zwa ndi khou ṅwala fhasi nda fhungudza zwigede nda itisa hani zwi amba zwori u vha na pulane ndi zwa ndeme nga maanḓa musi tshi khou lavhelesa mafhungo o vhulunga masheleni ndi khou vhona mulaedza hafhanoni ndi une wa khou bva kha mm, eh, mulaedza uḽa na u ngafhi na hoyu mulaedza ndi une wa khou bva kha murongwe wa tshimona mukonḓeleli maga- magandani eh a ri mm, Ndi magada ngani a ri u vhulunga tshelede a zwo ngo leluwa? Ni wana hani ni na vhana? Ndi sevene na zwiḓulu zwiraru. Ni hola 3.5. Saga ḽa mugayo ndi 580 kg nga thungo. A ri ha ndi khou pfi mini? Ndi dzibugu dza lufu, mukegulu, a vha shumi e, nga hafha nga thungo e, vho mala munna o ḓa na vhana vhawe vhavhili nahone imani. Ei, noni ri ndi tou fhumula. ndi dziṅwe dza dzikhaedu dzine vhaswa vha khou ṱangana nadzo ya ndi zwa ya hu na dzi hu na tshifhinga tshine wa vha u kha situation kha nyimele ine zwi nga vha zwi zwone uri u nga vha u sa nga koni u seiva lwo tshiḽa tshifhinga mara haneyo tshelede ine wa khou i wana arali wa kona uri u i lange u i fare zwavhuḓi na musi miholo i tshi vho gonya u ḓo kona u vha u, u fhethu hune wa nga kona u thoma u save ah, fhedzi zwino ini ni khomba zwo ri arali muholo wa gonya nṋe ndi zwo ngo shandukisa vhutshilo hanga ndi tshila no vhuḽa vhutshilo ha mulovha ya ende heyo ndi yone secret khulwane yo yo save arali ni khongo save zwavhuḓi ndi musi ni tshi wana dzi promotion na sa shandukise vhutshilo haṋu na litsha vhutshilo haṋu o to ralo mara nyimele yaṋu yo no shanduka then ni ḓo vha ni tshi vho kona u save tshelede nzhi
hei ah, ai, ei, ei, bhezi ndinoleva voi Eh, ah, ngo he- hezwi zwi to vhidzwa upfi u levha Eh, mara ndi khou takalela nga maanḓa uri ino mbekamishumo i sale i tshi khou swika magumoni eh, vhaswa vho no vha na nḓivho ya khwine nga maanḓa ri tshi lavhelesa masheleni vhaṅwe vho no tou ḓivhudza zwo uri ha na ri na vhu- vhu- eh, vhushaka havhuḓi na masheleni no na ri tsha dovha hafhu ra ṱoḓa u zama kana ri tshi nyanga u lingedza u fhaṱa vhushaka havhuḓi eh, na masheleni muholo khoyu u khou dzhena ndi khou tea u badela zwoṱhe zwine nda khou funa u badela zwone ndi khou ri mushonga muhulwanesa ndi vhona zwo ri sa muswai ndi fhungudze zwine nda khou vhona uri a zwi na mushumo vhaswa vha khou badela zwinzhi zwo yaho nga u fhambana eh, ende zwiṅwe ndi zwo tou ḓitakadza ini ni khou ri sa vhaswai u bva na musi kha ri takutshedze ri yo fhungudza zwithu zwine zwa vho ri a zwi na mushumo ya ndi zwone ndi zwone ri khou tea u fhungudza zwine a zwi na mushumo na zwithu zwine a zwi ri iteli tshelede arali zwikolodo zwau zwinzhi zwa vha zwi zwikolodo zwi sa iti tshelede u ḓo fhedza u sa tsha kona u ita tshithu nga tshelede mara arali zwi zwikolodo zwine wa khou zwi dzhia uri u kone u ita tshiṅwe tshithu tshine tsha ḓo ḓisela tshelede then wa mangala u tshi vho kona u afoda zwithu zwo no ḓura u sa khou vhuya wa pfha hu na eh, pressure mara vhaswa vha ri mabindu a konḓa vhaṅwe vha dovha hafhu vha amba zwa uri tonga izwa mabindu zwi tou bebelwa hu na vhane vha vhori vha ya zwi kona nṋe ndi tonga ri nṋe ndi tou ḓela fhano shangoni u ḓo shuma zwi a konadzea zwezwo ya ndi zwone na mabindu ane a konḓa mara mabindu o no nga anea a property ndi mabindu ane one ane a tou ḓirana iwe wa vhuye wa fhaṱa wa panga vhathu vha vha khou dzula kha dzi property dzau a u itesi zwithu zwinzhi a zwi tou ṱoḓesa uri iwe vho hone u tshi khou ita zwiṅwe zwithu so u tea u tsheka aneaḽa mabindu ane a nga kona u ḓirana ane ha ṱoḓi vhathu uri iwe u vhe u hone tshifhinga tshoṱhe ndi khou ḓo ḓivha ri sathu vala ino mbekanyamushumo uri zwi hone khamusi zwine na khou dzudzanya kha dzisemina dzaṋu dzine dza khou ḓa khamusi u itela u thusa vhaswa ya dzisemina dzi dzula dzo ḓala ngori ṋaṅwaha ndo no ita dziseminani ndo no amba fhethu hunzhi e, ṋamusi ndi e, event ya vhu 16 ndi tshi khou amba e, ro thoma e, lesotho ra ya fhethu hunzhi yo fhambananaho mara zwino ndi khou ḓo vha ndi khou amba nga dzi 29 dza july midrand eh, and then nga ḓuvha ḽeneḽo ndi ḓo vha ndi swaziland so ndi ḓo thoma u amba swaziland nga dzi 29 dza july nda vhuya fhano eh, south africa nda vha ndi khou amba eh, midrand
mara zwi amba zwori hezwi riṋe ri sa khou vhulunga tshelede ni ri vha ri khou ni itela tshelede ngothi ni funa u dovha hafhu namba na riṋe zwavhuḓi um mulaudzi prsabc co za kana vha shumisa facebook ndi phalaphala fm ri na misi yoṱhe ndi khou lingedza uri ndi dovha hafhu ndi wane iṅwe mbudziso hafha musi ri sathu vala ino mbekanyamushumo ndi khou vhona iṅwe mbudziso ke mthetshelezi wa phalaphala fm ndi ino kubva kha mpho mapholisa a ri vha tshidzini mutshili a ri nda khou tama u ḓivha uri arali ndi khou hola zwigidi zwiraru nga ṅwedzi Eh, ndi vha ndi khou tea u vhea vhugai ndi a kona na u tshila nga iyo tshelede ndi si na zwikolodo nahone ndi dovhe ndi vhulunge ndi tshile zwavhuḓi a fhedza ri nda kha musi ri sa khou tou lavhelesa heyi tshelede ine ho ya khou amba yone uri u a i hola kha musi muthu muṅwe na muṅwe o no khou hola tshelede ine ya vha uri i fhasi ha ah, kha musi ri ri fhasi ha fhasi ha 5000 rand ya ya ndi nga kona u save o to vhori u tshi ri u seiva a u khou tea u ḓivhetshela amount u tshi khou tsheka muṅwe uri u khou seiva vhungana arali wa seiva 100 randa ṅwaha u tshi fhela ndi 1200 u vha u seiva tshiṅwe tshithu so mafhungo ndi uri u thome u seive zwezwo zwine wa nga kona zwone u tshi khou zwi ita u ḓo vha u tshi khou thoma u nyanyuwa iwe muṋe uri ndi khou vhona ndo no vha na 100000 zwi khou amba uri next year ndi ḓo seiva more the more u tshi khou zwi ita u vha u tshi khou guda u tshi khou u tshi khou aluwa kha kha kha kha zwa u save kha ri lavhelese ri tshi khou yo vala mafhungo a dzi investment dzo yo ngo fhambana um, dze dzine vhathu vha vha khou pfi vha funa u badela khamusi ya nḓiri randa nga ṅwedzi u tshi fhela miṅwe miṱanu eh, ni a zwi ṱuṱuwedze zwo kha riṋe sa vhaswa uri ri dzhen- ri ḓidzhenise khazwo Eh, a thi zwi ṱuṱuwedzi ngori zwinzhi zwi vha zwi si zwa vhukuma so zwi important uri muthu arali ndi sathu investor ndi thome ndi ye ndi ḓivhe uri ndi khou ḓo investa kha zwithu zwa hani zwi na vhungoho na nga ngomu so nṋe zwithu zwa so a thi zwi dzheneleli zwo soko uri ḓisani hundred thousand ni ḓo wana five thousand ṅwedzi u tshi fhela so ndi investa kha zwithu zwine ndi vha ndi khou zwi ḓivha uri hezwi zwithu ndi zwithu zwa vhukuma zwine zwi ḓo vhuyedza zwi tshiṅwe tshithu mara tshiṅwe tshifhinga u vha u bange dzi khulwane musi dzine dza vha dzi khou ri vhidza oh, okay ri ndi bve mafhungoni ya vhathu dza ḓo fara miniti mivhili fhedzi ndi vha kha uri ya vhuṱahe khamusi ni tshi khou tou vala ino mbekanyamushumo ri tshi khou lavhelesa uri ro amba na vhaswa vhane vho ri vhaṅwe zwa zwino ri tshi khou amba vha zwikolodoni nga maanḓa na vhane vho ri vha zwikolodoni nyana vhane vhane vha vho ri ndi hone vha tshi khou tea u dzhena zwikolodoni matshelo hmm. ni nga ri mini ni tshi khou sia mulaedza kha vhaswa vhoṱhe tshine nda nga amba tshone ndi tsho ri arali muthu a tshi khou badela tshikolodo u vha o no thoma u seiva u vha kha process yo seiva naho hu sina tshelede ine wa khou i vhea wa ri ndi heyi ine nda khou i vhea mara u vha u khou ḓivha uri hetshiḽa tshikolodo u tshi fhedza u tshi badela u ḓo vha u na tshelede ine wa nga kona u i seiva so tsha important ndi tsha uri ri thome u badela zwikolodo zwashu uri ri kone u zwi fhedza ende ri sa shandukise matshilo ashu ra ita uri ri kone u u isa iḽa tshelede ye kha kha u save then ndi yone u tshi vho khou guda nga u save the more miṅwaha i tshi khou ḓiya u tshi khou ḓiwana na miholo wa vha u tshi khou ita zwithu zwiṅwe nga thungo wa fhedza u tshi khou bvelela vhutshiloni nga u pfufhifhadza kha vhaswa vhane vha vhori vha kha mulenzhe wone vha khou vhulunga zwavhuḓi zwa masheleni zwo dzula zwavhuḓi vha na vhushaka vhuḓi na masheleni ni nga ri mini khavho
a hu ndi vhone vhane nda funa hone ngori ndi vhona unga ri ri tshi khou tshimbila ri tshi khou ya fhethu ri tshi khou amba nga masheleni u vha u khou ṱoḓa uri u pfhe muṅwe muthu a tshi khou amba vhuṱanzi uri zwino ndi vho kona zwithu zwa so sa muṅwe we nda ndi tshi shuma naye o ḓa ngeni u tou swika fhedzi a vha khou thoma u seiva after three years a mbidza uri ḓani vhone tshiṅwe tshithu ḓa ni vhone something ndi tshi ya ngeni a vha khou ntsumbedza uri u na 320000 akhaunthuni yawe which ndi zwone zwithu zwine zwa takadza uri u tshi khou amba na vhathu vho khou ṱoḓa uri vha vhuye na vhuṱanzi uri hezwi ndi zwine nda khou ita zwone not uri u sokou ya fhethu u ambe hu sale hu si na tshithu tsho iteaho habe ro dzula hafha nda ndo tshuwa badi uri heyi mbeka- heyi mbekanyamushumo i tshi sala i tshi swika magumoni zwo ngo vhuya na mbuso uri inwi miss ina mushakaḓe na masheleni ndi khou livhuwa uri a ni khou zwi ita hezwo khezwo ndi tshilezwa phalaphala fm matha mbekanyamushumo shana musi ya ro ḓigeḓa yo tshimbila ngo to rali ndi khou livhuwa nga maanḓa vhone vho kona u vha tshipiḓa tsheno mbekanyamushumo kha vha tshimbile vha yo vhulunga masheleni vhewo vhaswa no zwi pfa musi vhe ni tshi thoma u shumai so ngo lavhelesa hezwo uri ngo ṱoḓa u takadza shango vheiwe vhaṋe ni tshi khou ḓivhaisa mani na zwikolodo upfhi arali vha sa ni fha zwone zwi amba zwo ri zwo luga zwo ralo u bva kha miss p na jones miss the lava lava mubveledzi weno mbekanyamushumo ri khavhe madekwana avhuḓi ri khou mafhungoni a wari a vhuṱahe a
sabc news yo ḓiimisaho nga yoṱhe nahone sa gcia i vha ḓisela mafhungo kha phalaphala fm
marikwana vho the msp na jones nga ini ngeyo hu khou tevhela mafhungo a urabutani na vhuna kha phalaphala fm vha tshi avhaelwa nga ndi vho khuba ho swikelwa thendano vhukati ha dzangano ḽa vhashumi solidarity na muvhuso kha fhungo ḽa mulayo wa zwa vhashumi vha